Köplenç professional aýdymçylar bagyşlar eýledensoň men hemmesini tanaýan. Diýmek siz birinji sapar görýäňiz, siz aýdymdan başyňyz çykýamy? Hüh, sen maňa näme diýjek bolýaň? Kemsitjek bolýamy sen meni, hä? Şu tak professionalny bolmasam gelmerin hä men? Siz kimiň ýoluna aýdym aýdýaňyz?
Ahmet Damdam tanaýaňmy? Hawa, tanaýan. Täze ýyl gel, şoňkudan. Hany bolanda başlalyň. Daway, çykaryşdyryň.
Diňle dogan. Adyň näme seň? Goý, goý. Leýli.
Leýlijigim, seret, sen Ahmet Damdamyň ýolundan aýdýan diýdiň-dä? Ol kyn ýol bolansoň, agyr ýol-la. Paka men saňa şeýle apparaturam gurlujak, gel, şeýle diňläp göreýin hiňlençiňi. Mundan professionallygyň çyndanam Ahmet halypa ýaly ussatdygyňy ökdedeňi bilsek, onda gurnaşdyrarys. Bom, kän-ä bärik gelip Ahmediň adyny berýän ekenmikä ýok studiýasyna, bar-a, be. Saklaň. Hawa, boluň diýemde heňlenip başlaýaryň, mom. Gitdi! Boldumy?
Gitdi, ýok, sag gitmedi. Dur, dur, indi başdan ýakaýyn. Daway, gitdi. Boldumy?
Aý, çaşy geýip başla-da, başlajak bolsaň, sag gidip otyr. Bolýar, bol. Ata.

Öýüň niresi studiýaň gyz bamy indi? Ýok.
Nirde aýdym aýtdylar? Tualet banýoda.
Tualetde banýoda. Başga öýüňizde ýaşaýan bamy? Ba.
Kim bilen ýaşaýaňyz? Ejem, kakam, mamam, babam, atam hemmesem ýaşaýar. Ýöne näme üçin bilemok, men göçüp gitdiler şolar.
Düşnükli. Başga bilýän aýdymyňyz bamy jigim? Başga? Başga.
Bak. Aýtaýdym. Haýdaýyn. Ýak sen sazy. Kelläme gelen saz ýakaýynmy? Hawa.
Hany onda gaýoň. Gowja zadyny ýakaýyn. Sen meniň gowja zadym. Motor.
Başladyňyzmy? Janjigim motor diýemde şu başladygym-ow. Motor.

Emma sesini işlem. Bir bir gaýuşa haýyşt edipdir. Gowaýdym aýdýa zat diýip, olam ugratdyr bärikini sesini goýjak bolýarsa. Näme diýýän, ni näme aýdýan, şunem ýok. Näme diýsem etdi bara. Gaýrat et jigim, näçe mant gerek bolsa berin, özüň alyp çyksana. Ýör, ýör.
Arman,

Hawa, hawa, hawa. Dolşa balaýymy, galaýymy özi bar-a şu nedomesismi nämemi? Biriniň şeýdip ýegşar şeýdýäň, gözüňi ýumýaňam bir şeýdýäň. Islän ýurduňa mesele däldir dolşy, täsin syýahatdyr hem. Hawa. Mümkinmi?
Hä, mümkin, bordur, sag bol. Hawa, mümkin.

Deme aýalyň bar. Eý şolam bir Hindistana ugradyp bolmazmy? Bir Hindi gyzlary ýaly owadança bolup gezsin ýa ho. Mesele däl a dost hiç hil mesele däl. Ho ho ho ho. Hindistana gidýä. Ben de bir şey söyleyeceğim abi sen annem Hindistan'a sen Amerika. Ho ho menem Amerika.
Evet. Bolmazmy? Oturan ýerinden bolsa eken ol otur boldy. Mesele ýok. Gelnejeme hindi edip getireýin, senem amerikan edip getireýin. Boldy, boldy. Boldy, mesele ýok, ugradarys. Neme? Täsin syýahat, dünýäni syýahat etmäne iň ynamdar ýerdir. Mesele bolmaz. Şeýlemi? Baba, bilýärin, evet, gitdik. Sen bawlyňy hazyrla, anneme-de söýle, tamam, gideris. Tamam. Täsin syýahat, baba, täsin syýahat barýa, iň güwenýä. Tamam, bawullaň hazyrla, baba, baba, tamam. Ha, ýene geleris.
Gel, gel.
Ezizim. Hümm. Men saňa pile sos alyp berdim. Hawa. Öýleri arassalamak üçin däl. Şu suwsuda syryp biliňi agyrtmazlygyň üçin. Men sana kir maşyny alyp berdim. Ol kirleri ýuwmak üçin däl. Iliňde kir ýuwup barmajyklaryňy agyrtmazlygyň üçin. Men sana telefon alyp berdim. Gürleşmek üçin däl. Meň telefonym ellemelliň üçin nirde meň telefon. Aýjan men saňa şu köýnegi ýuw diýdimä ýuwaýma la şuny men geýjek diýdimä.
Hany sen pulum ýok diýdiňä. Ýa ezizim men maşynyň ýagyny çalyşmaly.
Hany sen ýok diýdiň-ä? Ýok, o meň leşni pulum. Hany sen pulum ýok diýdiň-ä? Ýe diýdim, o maňa gerek diýen çynymy aýdýan. Kyrk manatjyk eken. Ýe diýdim, pulum. Budam arzan eken. Ýe diýdim.
Ýe diýdim. Meň pulum gerekdir-ä.
Kaka senden gowy zatlar gördüm-dä, pulum diýdi-de alyp beräýiň-dä. Agam salam aleýkum. Waleýkim essalam.
Nirede gowumsyňyz barmaňyz? Gowumam. Men näme etjekdim men? Ol arada senden pul aldyma? Ha, het. Aý, soň beräýsene how. Alaý agam. Aý, bolýa uluny ber.
Ýok, soň sowulýa.
Uluny bersene diýýän how. Alaý agam, menden sowulýa diýýän. Aý.
Aý.
Gülşirin näme bolýar? Niräk barýaň? Iş wagtyň gutarmady entä?
Men işden çykjak arzamy ýazdym. Gürleşýän men jaň etdim. Gelýär men alyp Näme gitmän. boldy?
Näme boldy saňa? Arada wideo düşende başlygyň maşynyny çyzdym. Maşyn hiç-le başlyk bilen gürleşerin. Alada etme.